Jiena Glen Falzon, dan huwa l-programm Ras Imbras u llum miegħi Ras Imbras Kane Said li huwa il-Manager tal-Komunikazzjoni fil-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli. Kane, insellimlek. Insellimlek Glen u grazzi tal-istedina. Mela Kane, Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli, mela jista' jkollok logħob responsabbli? Iva, bħal kull attività li l-bniedem jattwa f'ħajtu, iva, hemm attività ta' logħob tal-azzard li iva tista' tkun responsabbli. Il-Fondazzjoni hija fergħa, fergħa tal-Awtorità Maltija għal-Logħob, Malta Gaming Authority, fejn l-Awtorità, tir u l-għanijiet tagħha huma li l-ewwel ħaġa tissalvagwardja lill-ġukatur fejn inti għandek il-player protection side. U mbagħad għandek li tara li l-operatur tal-logħob ikun konformi b'obbligi tal-liċenzja. Hemmhekk għandek il-compliance. Il-Fondazzjoni x'tagħmel differenti? Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli tidħol fejn l-ivvizzjat. L-ewwel għan tal-Fondazzjoni hu li by the way, issa qegħdin fl-għaxar sena tal-operat tagħna, għaliex ġiet tnediet lura fl-2014 fejn kien kien hemm qbil miż-żewġ naħat tal-Kamra dak iż-żmien, il-settur, l-industrija tal-logħob kienet għadha fit-twelid tagħha biex ngħidu hekk u hemmhekk il-Gvern kien ħass li jisma' jrid ikun hemm fondazzjoni fejn issaħħaħ l-għarfien, fejn jirrigwardja r-responsabilità fil-logħob, jiġifieri responsabilità, x'inhi din il-famuża responsabilità għandek il-kontroll tal-ħin u l-kontroll tal-flus. Barra mill-għarfien fi sfond edukattiv għandek il-sapport għall-alternattivi fis-soċjetà għal l-eċċessività tal-logħob tal-azzard u llum il-ġurnata rrid insemmi wkoll l-eċċessivitità fil-logħob virtwali. Għandek il barra mis-sapport individwali għandek is-sapport vis-à-vis l-ivvizzjat. Aħna l-Fondazzjoni nħaddmu l-linja ta' sapport nazzjonali 1777, għandna iċ-chatline ukoll, għandna bdejniehom issa m'ilux għandna s-sessjonijiet one to one li qed naraw attività, tendenza tajba ħafna u noffru wkoll il-possibililtà li l-individwi li jkun għaddej mill-vizzju jgħaddi mill-proċeduri ta' esklużjoni. Issa, biex nikkwotalek riċerka reċenti, ir-riċerka tal-ESPAT 2024 uriet illi l-logħob tal-azzard fost l-adoloxxenti qiegħed jiżdied u saħansitra l-bniet qegħdin ikunu iktar involuti mis-subien, speċjalment fil-gaming. X'każijiet on the ground tiltaqgħu magħhom intom? Iva, l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu distinzjoni li llum il-ġurnata hemm ikun hemm daqsxejn taħlit fit-terminoloġiji. Għandek gaming li huwa l-logħob diġitali, il-logħob virtwali, il-console gaming biex niftehmu, u għandek il-gambling li huwa l-logħob tal-azzard. Issa iva, skont l-aħħar statistika li ħarġet għas-sena li għaddiet fost studenti ta' ħmistax u sittax-il sena fl-Ewropa kollha, iva ħareġ li l-predominanza vis-à-vis il-logħob tal-azzard u l-logħob diġitali żdiedet speċjalment fost it-tfajliet. Jiġifieri, il-logħob diġitali virtwali ma nistgħux nibqgħu nassoċjawh mas-sess maskili. Kif kien qabel. Eżatt, proset.
Jiġifieri llum għandek ammont ta' tfajliet ta' età tenera li iva qegħdin jattwaw din il-prattika. Aħna rridu noqogħdu attenti li, nerġa' nirrepeti, li l-istudenti, li t-tfal tagħna jipprattikaw din l-attività b'responsabilità, x'jiġifieri? Hemm ħin għal kollox, Glenn. Jiġifieri inti titqassam bejn il-ħin tal-iskola, bejn il-ħin għall-attività fiżika, bejn il-ħin għall-ħajja soċjali tiegħek, u mbagħad ikun hemm il-ħin għall-prattika ta' din l-attività diġitali, li wara kollox it-tfal tagħna qegħdin jitrabbew, jitwieldu fiha. Jiġifieri huma qegħdin jgħixu dik ir-realtà. Aħna bħala ġenituri, anzjani, stakeholders, irridu nifhmu dik id-dinja, nifhmu t-terminoloġiji li qegħdin jingħaddu f'dik id-dinja ħalli kemm jista' jkun one inkunu ta' edukazzjoni għat-tfal tagħna, two nisforzawhom kemm jista' jkun isibu bilanċ U t-tnejn igawdu l-pożittiv. Għaliex, Glenn? Għax illum il-pożittiv jeżisti wkoll, iva, fil-logħob tal-azzard, jeżisti wkoll fil-logħob virtwali. Hemm min jgħidlek, Kane, illi l-gambling issa, illi f'Malta, all right, nafu li l-MGA hi l-awtorità li tirregola l-gambling u l-każinos u x'naf jien, hemm min jgħidlek li dan huwa settur li vera jħalli l-flus l-ekonomija Maltija imma huwa settur immorali. li qed jikkawża lin-nies li faċilment jaqgħu fil-vizzju, li ssib anzjani li jonfqulek il-pensjoni fuq il-luttu pereżempju. Jiġifieri din hija realtà li hemm barra, teżisti wkoll. Ġifieri hemm nies li huma responsabbli veru, hemm nies li mhumiex kapaċi jikkontrollaw. Jiġifieri X'għandna nagħmlu biex, jiġifieri, bħala pajjiż li nippromwovu l-gaming jew il-gambling? Ma taħsibx li qed niżvijaw daqsxejn? Ara, it-tentazzjonijiet qegħdin hemmhekk. Illum il-ġurnata tara sempliċi attività sportiva fuq it-televiżjoni tinġarr mal-kurrent tar-reklamar, normalment nistgħu nsejħulu eċċessiv li jkun hemm biex iħajjar il-persuna biex jilgħab il-logħob tal-azzard. Jiena naħseb Inkunu daqsxejn eċċessivi jekk ngħidu li isma' l-logħob tal-azzard għandu jinqata'. Għaliex? Għax jekk taqta' l-logħob tal-azzard, inti iżżid il-logħob tal-azzard ejja ngħidulu klandestin, illegali. Allura jiena naħseb il-soluzzjoni trid tkun edukazzjoni. Edukazzjoni f'liema sens? Illum il-ġurnata fl-iskejjel tat-tfal tagħna ma nitgħallmux, nieħu minni jiena qatt ma tgħallimt kif inkun bilanċjat f'ħajti, kif nimmaniġġja flusi sew f'ħajti. Allura jiena naħseb li rridu ninżlu fil-bażi tal-istudenti tat-tfal tagħna, ġifieri nolqtu l-edukazzjoni primarja. Imbagħad minn hemmhekk ninkoraġġixxu b'alternattivi. It-teknoloġija tajba għandek il-pożittiv u għandek in-negattiv tagħha. Jiġifieri kemm jista' jkun ma naqgħux fl-użu eċċessiv tagħha. Jiena naħseb iva, it-tentazzjonijiet qegħdin hemmhekk. F'dinja diġitali. Imma nerġa' ngħid, it's not all doom and gloom. Hemm barra hemm ħafna nies li jilagħbu logħob tal-azzard imma kapaċi jikkontrollaw. Imma, kif għedt tajjeb ħafna inti, ikun hemm dawk il-persuni li, sfortunatament, jew għax ikunu għaddejjin minn mument ħażin f'ħajjithom, inkella għax il-kilba għal dik il-famuża rebħa tegħlibhom, taljenhom, jibdew jgħixu f'ħolma. Iva, għal dawk il-persuni għandu jkun hemm is-sapport u għalhekk hemm il-Fondazzjoni. Mela, ħa npoġġiha fuqi. Jiena Għandi l-vizzju tal-logħob eċċessiv u ġejt għandkom biex tgħinuni. X'tagħmlu? Iva, normalment nirċievu dik il-famuża telefonata fuq il-linja ta' sapport nazzjonali, nerġa' nirrepeti, wieħed seba' seba' seba', ikun hemm l-aġenti tagħna jwieġbu, jisimgħu l-karba. Tajjeb li ngħid li min iċemplilna mhux biss ikun għaddej mill-qarsa finanzjarja, mill-karba tal-vizzju, imma iċemplulna wkoll persuni tal-madwar għaliex tajjeb li ngħid Anke l-persuni tal-madwar ikollhom bżonn is-sapport. Imma nirċievu wkoll telefonati ta' aktar informazzjoni. Jiena nilgħab ammont jew nattendi għal ammont ta' sigħat fix-xahar il-każino jew inkella logħob diġitali online. X'għandi nagħmel? Nista' ninqabad fil-vizzju, ma nistax ninqabad fil-vizzju? Kemm tirċievu telefonati bejn wieħed u ieħor? Ma nistax ngħidlek fil-ġimgħa. Li nista' ngħidlek li r-rata fis-sena tibqa' l-istess. Jiġifieri jekk nieħdu fuq bażi nazzjonali, ir-rata ta' persuni li jinqarsu u jilagħbu bi flus, jirriskjaw flushom, dejjem ngħidha, hija mal-meta Ewropea, mal-average Ewropew. B'daqshekk ma nistax ngħidlek li m'għandux ikun hemm is-sapport. Jiena dejjem dejjem ngħid l-istess ħaġa li anke jekk ikun hemm telefonata waħda, l-istat għandu d-dover li jirrispondih u jagħti s-sapport.
Ġejt għandkom jiena. L-aġent ikellimni. Iva, ċempluna fuq l-wieħed seba' seba' seba'. Aħna nressqu l-għażliet, pereżempju għandek bżonn one sessjonijiet one to one, nistgħu noffrulkom, għandna l-ħaddiema soċjali interni jaħdmu magħna. Inkella inti tixtieq teskludi lilek innifsek minn każinos, kwinet tal-logħob, swali Jimlew xi tat-tomla. formula, le di?
Jew inkella, iva, jimlew il-formula. Jiġu għandkom. Jiġu għandna f'kunfidenzjalità assoluta, em, jimlew il-formula u hemmhekk tidħol fis-sistema tal-Awtorità Maltija għal-Logħob. Taf Jiġifieri, tgħidli kemm kemm imlewha? ma nistax ngħidlek, ħareġ ir-rapport annwali tal-Awtorità Maltija għal-Logħob għax inti mbagħad in a central database, ġifiri kollox jidħol fiċ-ċentru. Imma n-numri qegħdin fuq il-rapport annwali. Iva, jiġu fuqna u nista' ngħid li llum il-ġurnata nistgħu wkoll noffru permezz ta' ftehim ma' entitajiet terzi mhux f'Malta, nistgħu wkoll nipprovdu dawk li nsejħulhom software broker li tista' tiġi installata fuq l-apparat diġitali tiegħek u hemmhekk inti tiġi mċaħħad minn ċertu informazzjoni relatata. Eh, ġifieri għandkom sistema fejn fil-kompjuter tad-dar tiegħi personali. Iva, proset. Tiġi tinstallawli. Tniżżel l-app fuq il-kompjuter, laptop, mobile u inti tiġi mċaħħad minn ċertu emails ta' merchandise biex iħajruk tilgħab jew inkella minn ċertu siti ta' operaturi tal-logħob. Issa, l-aħħar mistoqsija. Hemm terminu il-logħob patoloġiku eċċessiv. Xi tfisser din? Iva, dejjem nirrispondiha din il-mistoqsija bl-istess mod. Persuna torqod bit-tama li toħlom li rebħet dik il-famuża rebħa, tqum filgħodu u flok tieħu l-kolazzjon ta' filgħodu tilgħab mill-ewwel. Inti għandek persuni li l-ewwel ħaġa ta' importanza f'ħajjithom mhumiex it-tfal, mhumiex il-familja, mhumiex il-prestazzjoni akkademika jew il-prestazzjoni fuq ix-xogħol, imma hija dik il-ħolma ta' dik il-famuża rebħa. Mhux rebħa li tbiddillek ħajtek imma rebħa li ġġiblek lura dak kollu li tlift ukoll. Jiġifieri inti għandek persuni fejn minn A sa Z ħajjithom iddur mal-logħob. U hemmhekk sfortunatament fejn is-sapport huwa dovut aktar minn qatt qabel. Min għandu xi għajnuna jew iħoss li huwa mirkub mill-vizzju tal-logħob tal-azzard importanti li jċempel allura lill-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli fuq in-numru 1777.